ndaswerawo swera zviri kufamba here kuchikoro zvinhu zvese zviri right eh.
hmm. kutovereka weka sendana vemwechiyo orit yadakuvereka ndatonyora homework Ehe ndizvo zvimwe unoziva kuti unofanirwa kushanda nesimba kuti ramangwana rako riite zvakanaka eh ndotuka mhm. unozoda kushandira vamwe wakuita garden boy
ndofanira eh, kuti tizoshainawo mangwana tichikuona uchidriver mota yako mangwana mwanangwa uchititakurawo isu tinenge tachembera kamai manje kukura kakwatiri kuita Eh. Eh. Zvino amai wako handiri kuziva kuti kubva pawakaenda wakangotisiya tiri tuka pano. Eh. Wakaendawo kwawakaenda hatizivi kuti eh, chii chakava nhingirikino chakava chakava kwekweredza wakaenda ndokukusiya pano. But yato amakore awanda ndingori ndega mwanangu. Eh. Eh, saka hapana ndiri kufunga kuti ndichazvitsvagawo imwe shamwari. Unoziva kuti murume woka haukwanisa kugara uri wega unodawo mudzimai anenge achibatsira pana apa unoona tinonetsekana pakuita zvebasa repamba kubika nekudii inini kana ndiri kubasa senge izvozvi ndatobva kubasawo ndasvika iwewe hongo usina kusuka mapureti futi kamama akasviba mukitchen medu mvura kwakusina asati auya eh, asi waikwanisa kufanira kuchera kamwana angu sandizvee eh, eh, sorry eh. Horaiti eh, saka ndikuti ini ndinoda kutsvagira mama amai nekuti ini sababa hazvizoita kuti ndigarewo ndisina chi ndisinawo mumwe wangu wandinotandara naye saka vachauya ndichakuratidza asi kwete kuzovabata zvisiri izvo mwanangu neka
Eh, iye wakandibato zvana zvakanaka ndawabato zvana.
Ndonyaya yandikuramba iyoyo mwanangu. Dzimwe nguwa munhu mune musina kujairana chete. Saka iwe unogona kufunga kuti pamwe munhu ari kubata zvakashata. Ende inyaya yangoti mune musina kuita sei kunzwisisana but ini ndiri kuti traya kuwaitirawo zvakanaka.

zvekuti makore izvi zvakupinda papi zvavo kutaurira ndabatoro kana ane 35 kana 40 zvenyona 50 years ded uchembero kana kechidiki kamatora kane makore mangani ka akakane 20 ka o oh, tasi pa 50 years makakasiyani makore mangani mwanangu mwanangu haudi kundionawo nebaba wako ndichifarira naiwe naiwe tasha love haina age baby handi handi love haina Ah, age mira mira mira tipedze kutaura iwewo haudi kundiona ndichifarira iwewe Eh, ndazvitsvagirawo kangu aka ona kana dressing kanogona ka kupfeka zvechimanje manje e hausi kuona ndo zvachowo ka ndidi kukushoresa ka mwanangu ndoti nini ndauya kuzokuona kana kuti kuchikoro hmm?

ndozvazvinoitwa here nemo
kwatiko bebe penjeni yangu iri kuye vaye vaje veve usati zvekutamba neni isu tisu vanhu vanonzi vakashanda kudhara vajo

Aiwa vatutundu radzana rudo kamudiwa wauya kana ndai ndanga ndakamutaura zvangu kuti ndichave namai vanyowani but ndofunga avhunduka kachiona a ah, ndike patiktok patiktok akati ah, mdara zvaanditangira

Auya. Apa tibipu kunewe. Kamutest wakaita nhasi nasiyano ndagirwa nako. Zvapizi. Kutarisa asi kunzwisisa zvamukuita nasiyano. Asi kune zvamukuita nasiyano. wakuita rana rose nase pamwe wakuda siya uchakutinde but takapromisana kuti aya takapromisana but ndoramba kusiya patiri azopromisana kuti iwe vachikupedza kunyora vabva takutora asi uyo kakutasinokanongechitanda sei andisi kukafarira tazive nyaya sofa hatisati mazuva ano tekurwani patenu fana gwero chimboibatsiruka graft tichiaize kabasa basa chimbosikiro timapleti zvinhu padeni pamba panaa aya pana vanhu wani

Ah, ah, ah, ah. chawaisa ndechekupenga ichi watamba nguva isiri yako ah, ah, ah, ah, watamba nguva isiri yako Boy, here baba tashaya ah, mazuva ano hamusi kubatika ka eh? apa mukuita kunge mukurwara rwara eh? ah, shamwari ka koenda kungopfeka fesi yembwa kudai so eh? ngouya wakaneta neta kudai so tiri kuti tiri taona mukoma tashaya vauya ka

Eh? 50 boys 50 years old but ramna 20 boys zobuda chimwe ndicho Ah, mdara wako iwo waisi- vakazomakisawo kutoura munhu wasina zera naye iwe chingokakwapaidza kamwanaka kasvapure unenge uchingokadyira musaga senzungu waziya iwo mdara wako awana basa awa ah, 50 years ati wava kutosvika pakuchemberera iyo ichitongokwapaidza kamwana kaya kaya ah, iyo ngati ndokwanisa pano izera rako iri munonyatsopindirana hayi nyaya dzenyu dzakadhaka muchafa needzi murooro vadiki zasidodyika makabeji pane mudzimu iwapo kudya hama yako zviriiko hayi usati draw iwe usati draw aya zviriiko here zvimwe chafurumgora iti iwe mazera atinoda isusu hasa auyo Hai ndotokudhuwa ndotokukala wazinzwa. Ah wangu. Iyo wana kana kumecha furumbwe kayo. Kuita kamudhori kane mastichi pfutseko wako kuzo. Eh eh hapana mira kuti wanu kana hapa nyarara. Ngona mkoma tashaya. Ini chando wangu kugaisa izvi. Haona nini zyangu yakauya pajena. Ndotoikwapura izvi izvi. Ndini ri panyanga bamu. Todya. Ndo saka makundwa neni ne. Amkoma tashaya itai plan.

Eh, saka iwe unoita edzi kumwana mudiki zvirwere zviriko zvazaa edzi dzei edzi dzei ndionenge wandipa uzachicha wakavikere aiwa sha chikuru ndanakira zvoti wakavinga wakaviga kuzondipa punzwa inini uzwa wonditaurira zvoti edzi edzi ita wako kurwadziwa nei ndakazviona iwowo

future kuita sei enda nezvemakadzi zvako iyoyo munhu anotouya kudisteba nyaya dzatiri kutaura panapa hedzi hedzi bhaibheri rakanyorwa naasekuru ake ihama dzake ri pedzisa kunyaya kuiazvisvedere padhuze tichinyatsonzwanana panachi ndambogaya kuti ndinezi inogona ine dzungu but ndikutoona kuti aya ndine zinenge kunakirwa ndipo ndamboitsonyezi mdhara achindipa maintro izaa but yaratidza kakusekerera zvayo chibaya ka but dambo tanga chitange ndakaitsamwira iziva aiwa iyo ukatoratidza attitude kakadaro ka kaattitude kakadhakwa manje kuti unoratidza kunge wakaitsamwira uona chii iwe ukangonzwa kuti akugeza chete mudhara wasimo handiti mudhara wari kuenda kubasa iwe uchitongosvetukira imomo ukanzwa wachigeza vhura dhoo upindewo kuti ndoda kugeza nemi ona ndopanotangira nyaya dzacho ipapo izera rako eh, mudhara achiembera kudaro so anodei pamwana akadaro iwe iwe asi indenya mane iwe idya mwana kana sanongera zvinhu
tashepe chibharu maudaro mupano wangu shuri yese mupano wangu ndati iwewe aiwa mwana mawangu chesti chehuku daro mupano wangu ndati mirawo nezvando ndichazokuudza ramangwana pano ndakapedza nayo inyama yepoke yakasonerwa chikeni shamwari handikona ah. chimba no kutaura kutaura tikataure zvedu but ini ndikona chii inogona kuzogeza ndisipo but ndikona changoiti chii nineza but ndikona nineza mfana wangu aufanire kuinyaraiza tanga kugara ungati unokutora museka nineze inokufarirai noize ukutaura izvozvoiakutodya ninezi mkoma iyo changoti pamwe ndikungotaura kuifarira kuifarira ize ndozongoipindira izi obvious iye inenge yati inondifarirawa izi ndozongoipindira pandozoipindira ichadhauta izi but yatondipindira kare kuti yandifarirawa izi kona chingano ipapo nganini zinobva nezachi mudhara achimbiyera pano 50 years haagoni chikupedza masports musana wavo wemadhara mabhonzo avo asina kusimba izi ah. isusu fana kunge chidiki topedza nazvo izi ah, muchiri kutema dzinobva ropa kamukowa tokuziva aya anofira pasports iwe

aiwa kashamwari kangu ah, kamusikana kaunopinda nako mumba here tashayaakashamarikangu nezei haindokufarira kana neni andikatozofarira ah, mwana wangu that's why i love you yey Alright, it's okay, Tasha. Gani monogeza, auntie. Yeah.
Eh? Vete monogeza.

asizobudira izvi chiiko nei ai makutanga kuchengera inini pamakanditora maisaundonondiri mwana mudiki
handidi munhu anondibhohwa kana musisandiri munongoti bva pano pane kuti musikoro nditsamwisa chamuri kunditi ndakatadza aiwa hamungataura zvekuti hembe yangu yakaita se yaita sehembe yangu for mwana muda kuti ndichembere ndiri mbuya here ndakafanana nemi here makachembera
andibate patiktok
mama mama vari kurwara havasi kunzwa muchauri kuda mari mari unoda 300 dollars 300 mm.
ndiona ari kumedzi ah, mti makapumana senyu akabuda here nededi sasi maindinyepera ka ngani maiti kupurazi fodya inyu makakuhowa ah, ya orit ikanditaura nemushandi wangu andi anogona kunyorera cheki ye 500 mangwana zvinobuda ivo anditi mm. nezvino zvabatana then wogadzisa nyaya dzao dzeiko nebebi idzodzo kandi kuti naiwa auna kutoona ndichipfeka izvozvo here auna kutoona ndichipfekaatitora nyaya idzi ah. nditotaura nyaya dzemari kandi ah. hanti wati mama uda 300 ndikuti kandokupa iri 5 kauchigadzisa nyaya dzamama wosara ukaneka change
mambogeza here nhasi hmm? mambogeza ah, muri kunhuwa imi masisi enyu ari kunhuwa ini handichambodawo kisana nemi mufanira kuti kana mukasvika momboregera unwa masisi eya kana muchidawo zvekisi neni mai chine chindakaneti anosunzwa mushe aendepi tasha hmm, aenda mashops

magariro angu akaita natasha yapa zvichiri zvakanaka apa asi takaudzwa kanzi tikiti ukaudo tinoita kuti unzwewo kauti ropa richiri kumhanya isu tachembera pekare kazi ah. but totiktok tunoita kuti tukaunzwewo ngo uchiri mujaya zvino jaya rangu zvarinenge rato pamberi pangu futi Ama 2000. Ama 2000 wagara vari kunetsa nhai. Mm. Amen. Chona unochiimba uira chimbo nedohwa rega ndione kuti chasha yacho pa paanodzoka no nesupa yangu yekuti anenge achiti but mwana wangu kana zviri izvo zvaari kuita kawo because ah, close yacho ka eh, closest kuita kuzemberana namai kuirirana uku amen Boka.
ndiudzeka zvakada kutaura na ndati handi une zvauda kumudza eh. tashaya hapo inini ndiudze zvauda kumudza zvacho hapo aenda ku naiwe unga ndinoona ah, kuchii

How many times did I call you? And not for a book. Upe munaendi. Baba wako akati havadi kuona zvinhu zvevanhu vanopinda panapa. Kana mune zvamunoita, munoitira kunzwa kwete Usana tangu ngawa.
Kana baba anoti inini. Ayewa. Tora book. Ndapinda tore ega.
Ah, andichatozvinzwisisi panapa. hapana zviri kuitika pakati vari two apa ii handisatombozvinzwisei tasha yacho kwakutoteererawo madha ivava zvinhu zvacho soka nei tashai unofunga kuti zvinonakidza here zvinonakidza zvaandiita ipapapa

zvapera
zvamomera
saka wati dasi dasi bokwaifudza izvi zvose taoma tombouchimhanya kavasati vauya panozouya uzoti vange vachikukabvira vachikabvirapo vatoone mwedzi kubva pai pai amusombova pai

chii wanooka here unonooka pacho nooka dhuo here chii wapinda kubva kupi kupi oh, ndosaka chii